kuti vanhu tirambe tiine tariro munguva dzakaita sedzino nguva dzekutambudzika nguva dzemapendemics akaita ase ano e, tinoziva kuti hakusi kekutanga mapendemics akadai akange ariko kubva kare chaiko kumavambo enyika kwaiva nemaperembudzi kwaiva nezvirwere zvakasiyana siyana eh, tikanata sazvimwe zvatinoziva kwakambovana naibhola kukambovana naswine flu saka tinoda kuti tirambe tiine faith pamberi pamwari tirambe tiine tariro pamberi pamwari tirambe tichiziva kuti mwari variko kudenga no matter what happened tizive kuti mwari variko kudenga saka nyaya yatinoda kuti tisimbisane nayo Muzuva ranhasi nabrother Eric vari pano inyaya yefaith kuti what is faith what really is faith how do we apply faith into our lives what happened to the people in the past chakaita kuti varase faith varase kutenda and because of kurasa faith kwavakaita what were the consequences dzakava muupenyu hwavo ndozvinhu zvatinoda kuti titaure nhasi ndinogara ndichitaura zvakare ende ndicharamba chitaura zvakare kuti garai muchiverenga shoko ramwari garai mune mabhaibheri revelations 1 verse 3 blessed is the one who reads the word of god the one who listens to the word of god and the one who keeps the things that are written in the bible saka tinoda kuti tigare tine mashoko amwari panguva dzekuti kunyange uri kuverenga uri kuropafadzwa kunyange uchiteerera panguva dzino uri kuropafadzwa kunyange uchichengeta mashoko akataura mushoko ramwari uri kuropafadzwa saka zvinhu zvinoda kuti tinge tichigara tichikurudzirana nguva nenguva kuti vanhu vagare vachiverenga mabibles mudzimba dzavo kwese pavanenge vari uye vachifamba vachitaura shoko ramwari saka tati tisimbisane muzuva ranhasi

Nenguva dzatiri dzinodzi, tingaite sei kuti tirambe takabatirira pashoko raMwari, tisarege kudzoka kumashure pashoko raMwari? Nekuti shoko raMwari rinoti kudini ko muupenyu hwatinahwo nemazuva atinawo anaya? Na tikada kutarira mazuva atinawo anaya ndoachiita se mazuva okupedzisera panyika tasarwa nawo, nokuti ivhange shoko raMwari rinoti zvamuchine chiedza kwasara chinguva chi chiduku. chiduku duku fambai muchi fambai muchiedza ndozvinotaura shoko ramwari handiti nokuti shoko ramwari iri e, eh, mukavenga kuna vakorinde kutanga pa18 rinoti shoko ramwari nokuti shoko ramwari upenzi kune vanoparadzwa mm. asi kwatiri isu tinoponeswa isimba ramwari shoko ramwari isimba ramwari nesu isu tinoponeswa naro handiti saka isu tinongoramba tichidzidzisana misi nenguva nguva nenguva eh, tine nyaya diki diki yanga tiramba timboverenga kuna exodus exodus 32 zvakaitika mazuva akare mazuva amozisi eh, mozisi wakati 32. Eh, 19. Tangire pa 19. Mm. Moses wakati wakwira mugomo handiti? Yes. Wakanotora nguva yakati rebei uri mugomo. Mm. Akati eh achinopiwa murayiro naMwari kune zvakaitika nenyaya yekuti vanhu vakakoniwa kutsungirira mbichana kubatira pashoko ramwari kana kuti kumirira mozisi vaona kunge zvinhu zvaita sei zvatome mbichana chii chakaitika exodus 9 exodus 32 32 verse 19 right okay ndiverengere chirungu rino mhm mekuti kwatinenge kwatatarira kumazuva ano kuri kwatave kuda kuenda e, mukatarira kune mukomana anonzi gideon anonzi tsvara handiti mm. pamberi pevaisraeri handiti mm. anonzi tsvara mhare dzevarume mm. kwakuda varume vakashinga kwatinoenda ndakwatave kuenda kuti tisangana nemamwe madifficulties akati wandei than atingasangane nawo nhasi kwatave kuenda kwakuda vakati shingei pakunamata vanotsungirira kuramba kwabata pakunamata ndava rudi dzatava kufamba dzave nemaups nemadown nemaups nemadown mukosa here kutiverengera pashoma shoma chichakaitirwa nyaya 19 mm. so it was as soon as he came near the camp Mhm. That history. mozisi wakanga wadzika waakudzika mugomo manje Mhm. akaona aroni That he that he saw the calf yes and Au- the dancing. Mhm. So Moses' anger became hot. okay Yeah. mire ipapo tinatsoibata zvakanaka nyaya chona handiti Mm. titanga tainarita kuti inatsobatika pamuri ipapo Mm. mozisi wakanga watora nguva uri mugomo zvakaitika eh, vakaenda kuna Aaron vakati Aaron ah mudzidzisi uyu watora nguva uri mugomo sanotiitira chii chimwari chatinoona chimwari mwari moses chimwatirwa mm. namwari wake chititira chimwari chatinokwanisa kuona tichikwanisa chichirumbidza vanonokero vanononoka kubarasa kutenda zvazvinoita kana ukarasa kutenda unobuda mushoko ramwari wotsvaga immediate solution wotsvaga immediate solution wotase wabuda mushoko ramwari saka ndizvo zvakaitika vakati ah, rege titsvake chimwari chatinokwanisa kuona kuti chichirumbidza kuna kwachiri saka aroni unobva wati ndipei mabhengoro amunawa mete mm. maearings zvendarama zvegold mm. akabva vaumbira chimwari chavaikwanisa kuona vakafara vakati ha uyu ndiye mwari manje wataungiroyo asi mazuva okutambudzika kaya mm. chii chakaitika totange tidzokadza futi pa19 eh. so it was as soon as he came yes, as he came near the camp mm -hmm. that he saw the calf and the dancing yeah. so moses anger became hot mm -hmm. and he cast the tables

And the Moses saw so that the people, people were, were, were naked. naked. Uh -huh. For Aaron had made them naked mm -hmm. unto their shame mm -hmm. amongst their enemies. Yes. So nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti tikaverenga nereshona rinotaura kuti vanhu eh, vakava vasina kusimira pamberi pamwari handiti mm -hmm. not naked yekuti vanhu vanga vasinopfeka but ukabuda mushoko ramwari sezvakanga vaita vakanga vazviumbira chifananidzo chavo vakati ngatichiite se ngatichiwana chimwari chedu chekurumbidza mm. varumbidza chimwari chavo kuna mwari vakava vanhu vasina kusimira mm. vanhu vari naked kusasimira kwavo kwairevei kumberi kunoti chi paramama makabatira kusasimira kwavo kwaireva kuti chikudini and when moses saw that the people were naked eh. for aron had made them naked unto their shame amongst their enemies yes among the chi their enemies mm. rishona rinoti vavengi vavo vaikwanisa vavo vekuvakwanisa kuvakunda hati mazvona muvengi wako mm. akukwanisa kukukunda zvazvinoita kuti ukabuda mushoko ramwari paya handiti mm. kubuda paunenge waita kwekuye wava naked naked tiri tara ine it's like vulnerable handiti mvegi wako akuchikwanisa manje kukukunda akukwanisa kukukunda nekubuda kwawaita mushoko ramwari kungobuda kushoko ramwari kwawaita handiti mm. saka kubuda mushoko ramwari kwatiri kutaura nezvako hatisi kutaura kunamata mufananidzo chega apa pamuenzaniso mm, mm. asi taura kunamata mufananidzo wekuga kwavakaita handiti mm-hmm. nekuti zviinyiko zvingatibuditsise mushoko ramwari kana taaka zvikanzi kotave kuenda ukoko zvakaudzwa gideon chitsara varume mhari kotave kuenda ukoko kwatsara varume mhari chii chingatibuditsise mushoko ramwari kana isusu tisaka tiri vane kutenda kare kwatave kuenda uko chii chingatibutse mushoko ramwari mm. chii kusiri kunamata mufananidzo because vamwe vanobva vati haa kunamata mufananidzo kwega ndokwakaita se ah, isisi hatiroye hatinamate mufananidzo hatiende kun'anga mm. chii chingade kuti buditsisa mushoko ramwari anditi mm. joshua nei zvaakamboudzwa joshua anditi joshua wakanzi chii

vhesi oh, bata zvenyu kana riri reshona riri reshona siya tangirai paa tu ipapo ipapo jakobo ipapo jakobo akati kumhuri yake navose vakanga vaanaye mhm. pisai vamwari jakobo yes pisai vamwari nedzimwe ndudzi vari pakati penyu eh. zvinatsei mhm. mufuke mufuke dzimwe nguo mhm. tisimuke tirwire tirwire betari mhm. beteri ipapo ndichaita mwari ndichaitira mwari atari iye wakanga aneni iye wakanga aneni panzira yandakanga ndichifamba nayo Ivo vakapa Jakobho uh-huh. vamwari vavo uh-huh. vedzimwe ndudzi uh-huh. vakanga vari mumaoko avo nezvindori zvakanga zviri panzeve dzavo jakobho akazvicherera pasi pomuti womouki wakanga uri uri pashekemu mhm. vakapfuura rwendo rwavo vakapfuura rwendo rwavo mumaguta akanga akakombwa akatya namwari wakwanda kuti mudzokorore futi mbichana mbichana ti but tine kamwe kasense katoda ngotoda kubuditsa zvedu panyaya iyoyi ipapo jakobo akati mm. mhuri yake mhm. navose vaakanga vanaye mhm. bvisai vamwari bvisai vamwari vari pakati penyu nedzimwe ndudzi nedzimwe ndudzi vari pakati penyu vari pakati penyu zvinatsei mufuke zvinatsei eh, mufuke dzimwe nguvo mhm. tisimuke tikwire bheteri izvi zvinoreva kuti kwanga vava vada kuenda uko handiti oh. najakobo vakanga vasingakwanise kuenda nedzimwe nguo dzanga vakapfeka oh. vaifanira kupfeka dzimwe handiti oh. tikatasa nguo dzisiri physical nguo dzatakapfekedza kuona vahebhuru nonzi shongai nguo dzokurwa nadzo mukwanise kurwa muchimurwa nemano mano ani adhiabhurosi tine dzimwe zvombo zvatinofanira kupfeka tine mamwe mabakatwa atinofanira kubata kwatinge tave kuenda tave kudhonza mabakatwa ekutenda handiti mm. zvikanzi chikumberi zvinatse mufuke dzimwe nguvo okay. tisimuke uh -huh. tikwire bheteri ivo vakampa chii ipapo ndichaitira mwari atari uh -huh. iye wakanga aneni nzira dzose dzandakafamba nadzo uh mhm. -huh ivo vakapa jakobho mm. vamwari mm. vavo vedzimwe ndudzi vakapa jakobho vamwari vakanga vari mumaoko avo nezvindori zvakanga zviri panzvimbo dzavo jakobho akazvicherera pasi pomuti womuoki mm. wakanga uri pashekemu handiti mona bhuku iri mm. bhuku iri rakanaka stereke bhuku iri ndaimboti nerimwe gore ndaida try kurifananidza ne kuti bhuku iri tingariti tingati replacement yedu nechii handiti mukatisa new generation yatinayo ezvinezvi nanhasi ezvinezvi kune substitute ikuitika pakunyengeterera kana kuti pakutsvaka shoko ramwari mm. you find out most of the people kana kuti vanhu vazhinji he will take 24 hours dzake akabata phone mm. anditi mm. asina kana kuti whole day rese kana one vhisi raambovhura shoko ramwari ati mazona anditi but let's say kabatiro katinge tina kumafoni edu atinge tinoita everyday just a day unotadza unokonewa here kuti uchingopeja pejawo shoko ramwari apa pakanzi kudini apa pakanzi kudini apa pakanzi kudini faith it comes by hearing the word of god faith inobhuswa nekutsvaka shoko ramwari handiti mm. ukada kubuda padhoo apa ukati ha ah, ege ndindo mashopu munhu wese akada kubuda padhoo ndasikanganwa foni yangu ko unodi kuti ndakanganwa bhaibheri rangu network yangu ndiitore kutenda kwangu ndakusiya sei kumashure mm. wodu kugara une kutenda kwako vasaidi vako mm. eh? network hailuzi munomu inongogara iri online foni dzedu dzinomborasa network arimo mavhesi ekutenda munomu mm. ekuti kasvika nematambudziko chaiwo chaiwo aripo mavhesi ekutambudzika tikarwarirwa arimo mumarwevhesi ekurwarirwa ekufara arimo marwevhesi ekufara i think inini more advice ndinonyanya kupa zvangu ndekuti the more we practice talking about shoko ramwari nekutaura about shoko ramwari rinoboosta faith yedu rinoita kuti nesuwo tive takakwanira pana mwari mm. tinzwisise shoko ramwari kuti apa shoko ramwari raimboti kudini apa nekuti eh, jakobo unonzi nezvimwe zvimwe mwari zvavanga vakabata vakazvisiya nekuti kwati tave kuenda kwa kuchada zvimwe zvimwari hati mavona mm. chinhu chese chaunokoshesa it becomes chimwari chako mm, ndikatanga inini kukoshesa mudziyo wangu kana kuti motikari yangu inini it become my idol mm. it's my first preference cho chinhu chandiri kufunga nguva nenguva chinhu chandiri kuda kunatsa ndoda kutira please nacho becomes my idol kwatari vava kuenda uko hakuchada kuramba tichingoti tedze tedze nemota dzedu kwakuda varume vanonyengetera kuna mwari vanokumbira kuna mwari mumwe nemuzvokwadi akuchade vanhu vanongoramba vachingoti 10 minutes pafacebook face minute tirongowatsura watsura tirongodai yanyaya yekutsvaga shoko ramwari kuti mwari anoti kudini zvafana nenyaya yatanga tichitaura tediscussa nezuro yemapandemics nechii nyaya dzese dze dzirimo mushoko ramwari zvinhu zvese zvakatomboitika its like a repetition tikadzokera kuold testament usi masikamusenzi akadaro akamboitika futi before but zvine vakazvikunda zvine vakatadza kuzvifoira mm. asi nyaya iripo ndekudai takwanisa kungogara tiri muchi mushoko ramwari ndakubuda kwatita mushoko ramwari tine zvimwe zvinhu zvatiri kutora toisa substitute tobvisa shoko ramwari toisa ichocho pamberi pangu ndo chinhu chachi chimwari changu chimwari chako zvinonzi parudzo rwajakobo vakanzi ngavabvise nyangwe nehembe dzavakapfeka imwachimwari chake hembe ichochichi kwatave kuinda kuhembe yaakapfeka yaiti nekuti kwatinoenda ukoko ingangomutadzisa kunamata mwari zviearing zvavakapfeka ngavabvise zinokuti kwatinoenda uko zvingamutadzise kunamata mwari nokuti vamwe izvezvi so kana asina kurwa sutu akapinda mucheche asina kurwa sutu yakanaka anononge asina kunamata anazosvika mm. panzviko ramwari mm. mumwe akapinda mucheche mamwari akasaimba ivhageri kusaimba anononge ana ah, kunamata hatimazviona yeah. asi shoko rinoti kudini kuswedera kuzonzwa kunopfuura chibayiro chemapenzi hatimaona faith yedu inoya through chi by hearing inosimbiswa nei tinowana papi mabhuku hatimaona mm. tine masubstitute atingakwanisa kuita akatitadzisa kukwanira pana mwari vanhu vangazotanga zvavo kuda kubata murayiro uyu murayiro uyu murayiro but iwe upisina munhu uchitadza kuzvikwanisa pana mwari tine nyaya tine mukomana wanga tinaye ainzi mm, isa mm. toda kuti muibata nyaya yaisa timboibata zvishoma shoma inonga vana genesis 25 nyaya yaisa isau eh, wakabuda futi mushoko ramwari but nyaya iso tinoti toda kutira kuibata gaidhira nyaya isawo tonoti iutipa papi boundary mushoko ramwari eh, where are we getting the story of esau anditi mm. where are we getting the story esau tiri kuenda nayo kupi ichibva kupi esau zvakaita angaenda kunovhima mm. wabva kunovhima waenda kunotsvaka tsvaka asi unoshaiwa chokubata unodzoka eh, kumba asina chaanacho eh, yake tinoona pa 29 tangire 29 Genesis 25 part 29 zvino jakobho wakanga abika zvokudya isau akasvika achibva kusango aziya isau akati kuna jakobho mhm. dondipawo izvo zvawa zvakatsvuka ndidye nokuti ndaziya eh. saka wakatumidza zita uh, nokuti ndaziya saka wakatumidzwa wakatu zita rinonzi idon okay, merepa nyaya yetinayo ndeyekuti tisabude mushongo ramwari mm. nekuti shoko ramwari rinoti zvani tsungirirai kusvika chii ishe achiuya nyaya iripo ndeyekutsungirira tiri mushoko ramwari mm. kana patine nyaya yaisau isau akanga abva kusango akabva kunovhima ah. akaona asina chaakabata asi akaona poto yange kaita se yange katsvukira akati dondipawo poto iyo handiti mm. ipapo hanzi wakadanwa zita rekuti idomi panyaya yekuti zita rake raidomidzwa muruchiva rwaakaita mm. handiti maona mm. rekuda kudya kudya of which isawo aitokwanisa nyange kungomirira nyange chikafu chemanheru akangogara mwa mvura kana angomira chikafu chemanheru chakabikwa chani oh. asi istom akaita sei after that akaita sei after that akaita sei jakobo akati mm. chimbo chimbonditengesera udange hwako chibva wanditengesera udange hwako isau akati tarira ndoda kufa hangu udange unondibatsirei udange unondipei uchandibatsirei udange hwako chimbondipikira chindipikira namwari akamupikira akatengesera mm. jakobho udange hwake mhm. jakebho mm -hmm. akapa isau chingwa mm -hmm. nezvokudya zvenyemba zve akadya nokunwa mm. akasimuka mm -hmm. ndokuenda hake isau eh. akasvitsa udange hwake saizvozvo akato vhesi inobva ratoti akatozvidza udangwe hwake saizvozvo mm. handiti maona mm. akatoti ha udangwe uchandibatsirei saka tikatakatatsa shoko ramwari rinoti kune panyaya yajakobho tataura nyaya yajakobho tambotaura yevaisraeri handiti mm. tataona kuti tikabuda mushoko ramwari tinosara tiri naked tisina chatakapfeka chatakasinimira pamberi pamwari mm. wakaipa akukwanisa kuti kunda tabva kwese kuti chinamata tabva kwese kuti chifasta asi tikangotara tibuda mushoko ramwari tasara tiri naked unaked wedu uri kubuda papi ndopanoda kuti takubata point yeunaked wedu wakanzi namozisi une vanhu havasisina kusimira vanaked uri kubuditswa papi dzimwe nenguva tinenge tichishingirira mushoko ramwari asi zvinoita se zvatinetsei ndazimboda kutiraya kuita mwana zvaramba ndambotirayawo kabhizinesi zvaramba handiti mm, mazviona mm. asi wazoona imwe poto yakatsvukira ah, ndikangoti bate izvezvi ndingokwanisa kana ndabuda ndine chi ndine chimwe chinhu mm. ndikabata kamushonga aka ndikangoti Handi mazvona. Mm. Ndokwanisa kubuda ndikaita sei? Ndine chimwe chinhu. Ndine chimwe chinhu. Nyaya iyi tikada kutaura kuti iwo udangwe hwainzi akazvidza udangwe hwakaisa izvozvo udangwe chinyi udangwe ichi udangwe hunotibatsirei huyi ndatikavenga shoko ramwari kutaura kuti udangwe kupiwa zita takutaura shoko ramwari Takurifeya udangwe kuti udangwe chii? Udangwe kupiwa zita raMwari, kupiwa zita redangwe racho raMwari, kudeidzwa kunzi mwana waMwari. Mm. Ndo udangwe hatinawo isusu kana tiri vaKristu, tiri vana vaMwari kana tiri vakristu chidedzwa nezita rakristu zita redangwe ramwari nesuwo tinozvarwa muudangwe hwamwari mm. usina kuzvarwa nemukadzi asi wakazvarwa namwari namweya mutsvene mm. ndo udangwe hwatinahwo unotipinzisa mu evhangeri shoko ramwari handiti mazvona asi tikada kutarira nyaya yaisau iyi eh, vaebhuru torofinoti kudini kutengesa kwake udangwe

saka zvinoita rege ndibate mbichana mm. uchivatsvaga zvazvinoita ndezvekudai so kana tiri vakristu mm. kana takabhabhatidzwa neshoko ramwari mm. takapinda so mushoko ramwari tikamanyira muna kristu tikapinda tikanzi mose mava kristu mava madangwe madangwe ekumba yamwari mudano nezita redangwe ramwari tirimo mumadangwe handiti mm. saka ende papi patingabatwe kana takunzi tiri taaneked uneked wedu unobva papi kurege kuvapo nemhombwe kurege kuvapo nemhombwe kana neusina hanya namwari kana neusina hanya namwari saisao wakatengesa udange hwake saisao wakatengesa udange hwake nokudya kamwe chete nokudya kamwe chete nokuti mhm. munoziva mm -hmm. kuti mm -hmm. achizoda uh, achizoda hake pashure mm. kugara nhaka yewo akaropafadzwa mm -hmm. wakarambwa mm -hmm. nokuti haana kuwana nguva yekutendeuka mm -hmm. kunyange akaitsvaka zvikuru nemisodzi zvazvaita ndezvekudai so eh, ngatirwirei kutenda kwatinako chita unodaro ngatirwirei faith yatinaro kutenda kwatinako mm. ngatikurwirei tirambe tine kutenda kwatinako zvonzi kurege kuvapo 1600 mm. Kurege kuvapo nemhombwe mm. kana usine hanya naMwari. Sa Isau ndakatengesa udangu. Hatina history. Hatina history yeu kuti Isau anga nemavakadzi. Mm kana kuita vana vangani isa but tine history kuti isa wakafa ane upfumi hwakawanda mm. asi unonzi kuna mwari kurege kuva kurege kuva nemhombwe neusina hanya namwari saisau mm. upombwe hwaisau uri kubuda pakushaya hanya namwari ukunzi asina hanya namwari ndiye ndiye mhombwe atimaona mm. asina hanya namwari ndiye mhombwe kuna mwari mm. ndiye ari kubuda mushoko ramwari kana chaunoita chese chisina hanya namwari uri kubuda mushoko ramwari kusara usina kusimira kusara uri naked ndiwe uri easy kukundwa nowakaipa handiti maona zvakazaro rovha rati kunze ndo kune mhombwe nevaroi oh. vasina hanya nani namwari ndo vairehwa wokuti wambogamuchira kristu asi kafambiro kako nakaitiro kako kanoratidza kusava nehanya namwari aizvo tinongozviitira hedu kuchechi mm. handiti mm. rutendo rwako iwo ruri musi wemukereke musi wesande asi kaitiro kako kekushaya hanya namwari ndiyo ari kunzi momwe ndiyo ari kunzi idomu ndiye ari munhu ari kunzi ari naked pana mwari nekuti dai vaisraeri vakanga vane hanya namwari dai vasina unokumbira kuti chiititira chimwari chedu nokuti vaiziva kuti kuna mwari mm. vakashaya hanya namwari mm. vakachiititira chimwari chedu chatinoona takatarisa atihoma mapaona ndoshoko ratinaro nhasi kuti dai zvaingogona tangotwa bhaundari namwari tarwira kutenda kwedu tagara tiri ngori mucherechedzo wamwari tisabude zvedu mushoko ramwari nekuti tikabuda mushoko ramwari tinonofa hatina chinotidzivirira mwari unotidzivirira kana tiri mushoko ramwari tikabuda mushoko ramwari tinenge tisina chii tinenge taneked mushoko ramwari

Va varuma 9914 nekutodini? Varuma 9 varuma 914. Yeah. Zvinoti shatiiko kusararama kuripo kuna Mwari here? Mhm. Mm Aisha nokuti unoti kuna mozisi mhm. uchanzwira ngoni wandinonzwira ngoni uchanzwira tsitsi wandinonzwira tsitsi mhm. naizvozvo hazvibve kuna anoda asi kuna mwari munzwiri wengoni eh, ngatishingairire nemazuva anaya mnava pane dzimwe nyaya dzatinenge tichinzwa dzichitaurika eh, mazuva anaya tine imwe nyaya iri kutaura iri kunzi zvoni tine mavaccine ari kuuya mm. macovid vaccine oh. zvimwe zvinhu eh, zvakaita seizvezvi nyaya yandafarira chimwe eh. chinhu panyaya iya yataurwa yekuti ndichanzwira ngoni wandinoda kunzwira ngoni mhm. ndichanzwira tsitsi wandinoda kunzwira tsitsi zvinounza pane rimwe doctrine rinonzi adoctrine of elect mhm. Doctrine of elect rinoreva idoctrine rekuti haukwanise iwewe mm. kuchuza kuti uda kuenda mushu wekudenga mhm. Mhm. hauna simba rekukwanisa kuchuza kuti ini ndinoda kuti ndiende mushe wekudenga mhm. nekuti mwari vanochuza wavanoda vanonzwira tsitsi wavanoda vanoitira hanya wavanoda mhm. jeremaya akaudzwa kunzi ndakakuda ndikakuziva usati wapinda mudumbu raamai vako zvakazarurwa yotaura kuti mazita evanopinda muushi hwekudenga akanyorwa kubva kumavambo enyika nyika isati yavambwa saka zvoreva kuti mwari kuda kwamwari kukusarudza nekukuchuza kuti iwewe ndiwe wandiri kuda iwewe wandikudi asi zvine emak inoratidza mm. kuti iwewe wakadiwe here namwari kana kuti iwewe wanguna kudiwa namwari kamuitiro kako kana uchinge wanzwa shoko ramwari ndokanoratidza kuti wakadiwe here kana kuti hauna kudiwa namwari wakanyorwa ine bhuku reupenyu kana taona kunyorwa reaction yaunoita kana uchinge wanzwa shoko ramwari rinogara for how long muhana mako rinochinja here effect yeupenyu hwako ndo zvinoratidza kuti wakadiwa here wakanyorwa here mubhuku yeupenyu nyaya mukutaura iyoyo yakafanira nenyaya yatanga tichitaura yekuti Kauno kako mm. ndo kari kufananidzwa ngatiti kaisau type mm. kaisau type ngatikati kaisau type mm. handiti mm. kaitwa naisau kekushaya hanya namwari kekushaya hanya namwari tengesa duku dangwe nekuda chikafu nekuda chikafu chaunodya kamwe chete udangwe tikautora koga udangwe tikautora uh, uh, sematsananguriro amaita kuti udangwe um, izita ramwari mm -hmm. saka tinoda kuti vanhu vose vanotenda kuna mwari matangwe kuna mwari mm -hmm. kana vari matangwe kuna mwari kana kuri kutengesa udangwe hwako munhu uri kutengesa or you are betraying your faith you are yes. betraying your trust in god yes kuna Mwari chaunoita iwewe chinhu chekuti unoratidza kuti uri munhu waMwari chii mhm. chaunoita chinokuratidza kuti uri munhu wasatani chii mhm. nekuti zvinhu zviviri izvi hazvifambirani mhm. you can either save one master you either save god or you either save satan hunhu hwako ndo hunokuratidza kuti uri kusandi kupi kurudyi kana kuti kuri kuboshwe